Ana wula bilichinnima, yi kub noli pɔhim zuɣusi maa wulana, ka tɛhigu kana ti nyɔ ni puɣi zaŋ tiri bilichin kam zaa sa ŋun be pɔhim maa zuɣu ka tabiri sɔŋda. Ɛɛh, zuŋɔ Dagbamba yɛli yɛtɔɣ gbaŋ n-nyɛ a yiŋ be wula? M bɔri ni a niŋ suɣulo ka yuli viidiyo din kanni ŋɔ, ka di naba ti niŋ tɔɣinib shɛli ni mali yuli ni yuli kpanjɔɣu din kanni ŋɔ. N tɛhi ti Dagbamba, Naawuni ni nam balli kam, ka yɛli ni balli kam lirimi tab daashia, o daa bi kali ti Dagbamba pahi. Viidiyo shɛli yina dabisi ŋɔ puuni tamali ka di nyɛla ni bipuɣimbila mini o gaai m-be loori ni yaa n-gɔndi taba ka bɛ gbahi ba. To
launa mi zaasa wum Eera maa ni yɛli maa ni n-tiɛha Naawuni ni ku nam dunia ka nam bala n-tiɛha Dagbamba kɔŋko, o bi yɛn Dagbana, Dagbamba kɔŋko. n zaɣisi ni ayi. O ni nam dunia bala ka nam ni bɛ lirim tab daashili n-tih a Dagbaŋ ba nuu ka di puuni ti di zuɣu n-ʒili ma kpiɔŋ maa, ka n ku yɛn suhi ka kana nti yɛli yɛtɔɣa diba ashɛm n-zaŋ niŋ di puuni. O ni boli li ni Dagbaŋ maa dini tahili ka n kahi ti yɛn garigi di yɛtɔɣa maa ka chɛ n kpuɣi la alikauli ni m bi yɛn kpe lala yɛtɔɣa maa puuni turom di ka kpɛbu. Turom a ku wahi ka ŋmaai wahi maa zooya polo ka a lee n-kuya. Hɛn n dihi tabili ni daadama nim pun yina nti yɛli din di simsi nti yɛli shɛli maa, tuhi di lan ka kpɛbu yaha. To amaa daliri din ti tahili ka n zaŋ Iran man vidiyo ŋɔ zaŋ pana ka kpɛri maa nyɛla, O ni boli ni Dagbamba maa, nimaani maa kam bi nyɛli viɛnyɛliŋga, ka m bɔri ni n chɛg o baŋ kpiɔŋ ŋɔ maa nyɛla, Dagbani li puuni, Dagbani zaɣ yino yi tum tuun biɛɣu ti bi mali li kpuɣiri Dagbamba zaa. Ti do n-dihi tabili ni n-nyɛ Eera man, a yi nya so ka o niŋdi la, a ku saɣi ŋmaag o lala viidiyo maa, ka balibu yi nya, m ma ŋun ʒiya ŋɔ, n yi nya so ka o niŋdi la, n ku saɣi ŋmaag o lala viidiyo maa ni m puhisi bahi pɔhim zuɣu, ka balibu n-nyɛ ma. Niriba ban yɛn nya o ka ku saɣi niŋ la bi zooya. Ka gba ku nyɛ Dagbamba, ka wula ka ti yɛn kpuɣili kaman Dagbamba bi liɣiti tab daashili? To chaŋ n yɛli a binshɛɣu ka Dagbamba halli n-nyɛ li. Hal a pam be shee a mani shɛli puuni ti mi o ka Dagbamba niŋ li, ka di nyɛla ka ti halli n-nyɛ li, amaa Dagbani n-niŋ li maa. Di bela Dagbani la puuni, nir na ʒi n-zu, ka ti zu, ka a gbaag o, a bi viiri o gbini. Ti na ʒi n-nya ka Eira maa n-ka o zu, ka n ti gbaag a ni bua. To yɛn yɛl a mi ni, Yɛl din kpalim mi mira sunsuuni, amaa chɛ ka di zani tariga. Miri ka a ti lan chaɣ ni nya a shɛm ŋɔ, ka n lan nya a alahiya. Bee ti nyɛla ti mabia so ka o chɛri so yuya? Ka puu maa lan gbaag o, o yɛn zaŋlimi ti o kali ni o chɛ ka di zali o tariga, ka o di ti lan chɛ o nyu o laa yaha. Dinzuɣu Dagbani puuni nir yi nachin tum tuun shɛli ka ti tum li ka di mi nyɛ viituma bili di tiri o daashili. Aizak ka bɛ chɛri li, ka bɛ naan pa yaha polo ni. Dinzuɣu ti Dagbani puuni nir yi goli paɣ samban ni ka a gbahi ba, di bi ʒiɛ ni yi dihi m ba vi. Yi yɛn tahi ba la n na yili, Gala ka bɛ tum maa, ka bɛ ti darigi bɛ tibili. Wula ka bɛ yɛn darigi bɛ tibili? Bɛ yɛn ŋmaala samli n-zaŋ ti paɣ ŋɔ niriba ka ŋmaai ti doo ŋɔ niriba, ka bɛ bo biŋkɔbiri ni nɔhi. Ka bɛ chaŋ ti mali tiŋgbana maa, ka viɛnyɛliŋga m-bala. Doo maa yɛn gbibi lala binnɛma maa ka yi chana, ŋuni mi o ni niŋ lala niŋsim maa luɣishɛli polo, ka yi chaŋ hal ti paai ni ka deei binnɛma maa, ka pa kari ŋuna, ka naan mali maliŋ maa, ka shɛba zaa ni ŋub nimaani, ka yiɣisi kuli ti na ʒin gɔnchirigili Dagbani luɣishɛli polo, ka di wuhi ni a yi ti gbaai so sambandi ka o bɔri paɣa, nyin niŋ o ŋun, nyin din kuli nyɛla o yɛn yɛla o nɛma ka a zaŋ o tahi nayili tiri o ni tiŋgbani maa tiŋbiɛ naa din malila ban suli, tiŋbiɛ gana maa din malila ban su gana maa, ka ti zaa suli. Ayɔkɔyɛ naa suli mi, amaa shɛba suli nyaŋa, amaŋmaŋ mi la a yɛla. Di zuɣu zalisi bɛnimi, di sibisi ni binshɛɣukam a yɛn niŋ ka a niŋ li, ka gba zaa yuli nya. Din niŋ ka ti nyɛ Dagbaŋ maa, ti Dagbaŋ li puuni di zalisi lee chaŋla wula di yi ti niŋ ka niri niŋ n-ŋɔ maa. Di sibisi ni a bɔhi a maŋ la. Di zuɣu suhi zaa man ni wum li, man dihimi tabili. Ka a bi yɛn ni dimli n-doli niriba, to dimli n-doli o. N yi shiri ni n ŋu, ka gbaai lala viidiyo maa, hal ka dabiɛm shɛli na bi gbaai nyini, ka nyin tɔn zaŋ bia maa n-chaŋ a yiŋa ni a ti goli ka o bi saɣi. Nyɔanda ku kpɛhir a maŋ yɛla ni shɛm, amaa maŋ mi ni gana zaligu biɛlimi. Ka paɣ yi paala yuun kpihinu gba, ka a yɛn dɔn o ka o bi saɣi, ka a min o niŋ girigiri, ka o ni tooi yihi a puli ni ka bɛ kpari a kpari ti maŋli, tɔra a fɔɣis o m-ma. Yɛtɔɣ biɛɣu ka a lan bɔn ti a maŋ nimaani maa. Tinim n wum o diyo shɛli ka bia maa yɛli lala. Yɛm ba pɔra ni kpihir omaŋ yɛla ni shɛh, ka Dagbamba hal n-nyɛ li. Ŋun ŋun niŋ ma ŋɔ omaŋ maŋ dahili hal n-nyɛ, amaa ka Dagbamba hal n-nyɛ li. Zuɣu, n kul bɔri ni a yuli lala yɛlli maa zuɣu ka gba a yihi dina. Di yɛlli ti Dagbamba zaa ban yɛn nya lala ka kuli niŋla a bi zooya pam ka bilifu nya ba. Hal a gba milisi puuni a kuli mi shɛba ka a mi a o yɛn nya lala hal o yɛn moli ba amaa ka bi zaɣim ŋɔ ka o yɛn yihi. Dagɔrisigu malila binshɛɣu din malila din yi kpe daadam ti paai luɣ shɛli polo m-ba sa ka a hankali bi lahi tumdi tuma. Dinzuɣu di ʒi luɣ shɛli polo ka ŋmɛri nyɔɣu ni nyin ŋuna di ku tooi niŋ nyini. Da gɔr so ka la du so ka bɛ ni paɣ kam zaa a mi ni a chihirim nyin miri ka a chɛ ka a miri o ʒiini simsimdi maa. Yɛl shɛli ti ni ti kana ka a mama bi bɔri li. Lala bini ni a niŋ o di ŋmanila zabili, di ka piligu. A ni tooi kuli mali shee yina n-gɔr a gɔra ka bi mali laasabu ni a mini so n-zali ka yi ti buŋ chɛ hal taba nɛma. Abaa ka kpari o ti kpari. Tɔ lala nyɛla ka a mini paɣ ku n-ʒiya ka yɛtɔɣa ka a bi ka lala nia, amaa ka a ti yiɣiliya wum. Tolo zuɣu n ba pira era man yaandi a ni boli ni Dagbamba zaa maa dini n chɛ ka n zaŋ a viidiyo maa pa maa na nimaani maa gala n bala maa ka viɛnyɛla nyɛli ni a ni Dagbamba ka di ŋmanila binshɛɣu ni di tooi zooya pam ka niriba tooi yɛri li laa pam ka Dagbamba zaa mali lala hali maa so yi nyɛ o mali o hali biɛɣu bee so yi tum gala ka nyɛ Dagbana di bi wuhi ni Dagbamba zaasa n niŋ li maa a kuli yɛrimi jɛndi lala ninvuɣu so ŋun tum maa Shɛba be Dagbaŋ ka kuli nyɛ Dagbamba. Binyɛra pam beni ka o kuli saɣi niŋli. Hali ka o ni pihi liɣiri ka moli li, ma ti nyari li puhi ŋɔ zuɣu ka so kuli pihi liɣiri ka moli li, amaa ka so n-zaŋ soŋ o duu ka bɛ chaŋ ti kari duu maa ka kpuɣi liɣiri maa. Ŋun pihi ka moli maa, Dagbani m-bala, ŋun kabi ka kpuɣi maa, Dagbani m-bala. Ka daa a ni tooi zaŋ ŋun kabi ka kpuɣi maa yuli maa ni a zaŋ boli sokam, ka a ni tooi pihi N zaŋ ŋun pihi ka labisi maa ka o yuli na zaŋ bo sokam. Tɔri sa ti ka la ŋun sani ka ti yɛn zaŋli kpuɣi n Dagbamba hali tiri zuɣu dini n-nyɛ Dagbana ka tum tuun shɛli din bi niŋ ti ku chanimi lala niri maa zuɣu nti chɛ ka o baŋ ni o niŋ shɛli gala ka o niŋ maa amaa ka viɛnyɛla n-yɛn ti zaŋ niŋ a ti niŋ Dagbamba n ŋɔ nimaani maa ti yuli ti ni maŋmaŋ fiilindi a taballi maa ka viɛnyɛla mini din yɛn ti fiilindi li yɛra saha shɛli kam maa wula miliɔn garima ni gari so ŋuna Naawuni mi o.